Ibai karya kenyalang nyedul begulai enggau karulingkang ba.
Aku tepeda ke madik tuai ku main enggau pangan iya ba dalam rumah ngujung ka aku gian main tiap ari. Cerita tu atai ari abing ukai nama amat.

Nama aku Abing, ukai nama amat. Aku berumur dua puluh enam taun. Bisi sekali maya aku berumur lapan belas taun, malam nya aku bedau tinduk dalam jam tiga pagi baka nya laban aku meda Netflix, aku ngelayan movie. Udah nya perut aku berasai lapar, aku ka ke dapur laban aku ka manduk mi. Sekali, maya aku mansa bilik abang aku madik tuai aku, aku ninga nyawa indu bebunyi. Laban ke agak beda biak maya nya, umur pun baru lapan belas taun, ukai nya kitai nemu utai enda. Alu dibuka aku selo-selo pintu abang aku. Ba dia, aku meda abang aku benung ngaga projek enggau orang indu. Indu nya ngam-ngam ba atas iya, Abang ku meda ku tapi iya mina senyum aja. Udah nya ditutup ku baru pintu, udah nya aku enda nyadi ka manduk mih. Aku alu tama ngagai bilik, laptop pun alu ditutup aku. Aku nguji ka mejamka mata aku tang aku majak mikir nama utai peda ku tadi. Udah nya, aku alu ngambi telipon ku, aku alu meda cherita biru. Tapi aku lebih suka meda cherita biru laki main enggau laki. Aku tu sebenar iya aku ka madah ngagai kita, aku tu bisi naluri ka ke orang laki. Aku tu confuse enggau diri empu, aku dilemma. Aku pun enda faham. Aku kala bepangan maya sekul suba, aku bepangan enggau orang indu. Tapi sebenar iya aku tu rindu amat meda orang lelaki. Aku suka enti lelaki nya sadong, enti lelaki nya chelum, anang gek enti bisi pantang. Geram ku meda lelaki baka nya. Bisi sekali bala ibu bala aya ku bemalam ba kami ditu udah nya bisi empat iko cousin ku semua. Udah nya indai ku ngasuh cousin ku siko tu ke paling biak nya kangau aja nama iya Harry, ukai nama amat, tinduk ba bilik aku. Nyadi Harry maya nya berumur dua puluh empat taun, aku lapan belas. Harry tu siga senyum pun manih. Kami sida petungga ke tu sigi jarang betemu nyadi nya meh enti betemu kami tu agi malu-malu baka nya. Udah nya aku gale ba sepiak hiba Cousin ku nya, Harry nya galik ba sepiak kanan. Udah nya lama-lama kami duai iya nyau udah teleba enggau pangan diri. Ok, sejujur lya aku madah ngagai kita, aku tu bisik ati ka ke cousin ku nya. Laban cousin ku tu sigat, chukup sigat. Udah nya tutup lampu, aku sengaja meri burit ku ngagai iya. Malam nya aku udah hilang waras, aku ngambi jari ku, aku ngasuh iya megai burit ku. Peda ku iya pun muka tanchut ku. Iya minta minyak ba aku malam nya, nama minyak ke bisi malam nya meh lalu diberi aku aja laban utai pun enda plan. Mula-mula iya tama nya sigi pedih ah. Bisi setengah jam endur iya ka nama ke utai iya. Pedih nyamai-nyamai meh asai iya. Udah iya masuk, bisi begulai pedih bisi begulai enggau nyamai. Semalam malam meh kami duai Harry tu begaga. Kami duai begulai tinduk sama. Ari siti kami duai ngaga diri baka biasa baka nadai nama-nama utai nyadi entara kami duai. Tapi pagi nya aku madahka kita pedih pedih tumbung ku ngai nyadi ibai bejalai nyau rakeh rakeh aku ko bejalai lubang tumbung ku asai ke bisi cabe asai ke bisi chili nadai kala mong bedih utai tu start ari nya aku mikir aku enggai agi nipu diri empu laban naluri ku sigi ka ku orang laki ukai ka ku orang indu nyadi ari nya meh aku tu alu berubah chara aku bekenaka baju semua. Aku tu ukai lah ka nyadi indu amat baka orang ke ngena bup panjai semua ngena makeup tebal tebal ukai aku ukai ka baka nya. Aku mina makeup mimi mimi bisi meh cuma perasaan ku tu ka ku orang laki aku udah enggai ku orang indu agi tapi enti ba rumah aku ngaga drempu baka biasa aja laban aku enggai apai indai ku nemu pengawa ku enggai ke sida ngelala aku tu baka ni sebenar iya. Mina abang ko nya aja meh nemu laban abang ko tu sigi udah teleba selalu bechampur enggau orang macham-macham ba luar nyadi iya nemu aku tu sigi enda normal. Aku tu ka ko orang laki. Tapi ka menduai abang ko tu ngaga hal masing-masing aku enda sibuk ka hal iya iya pun enda ngachau aku. Sama-sama kami tu tutup mulut. Abang aku tu ku madahka kita macham-macham orang indu dibai iya tama ngagai rumah maya apai indai aku udah tinduk semua. Maya nya mih ngemai orang indu. Kami semadik tu udah biasa megang kami tu. Tapi kami nadai bejaku nadai madah ngagai apai indai aku mih. Udah nya aku bisi pangan aku bepangan enggau siku laki kangau aja nama iya Alex ukai nama amat. Nyadi Alex maya nya berumur dua puluh lapan taun. Nyadi bagi aku Alex meh cinta pertama aku. Kami dua Alex tu baka indu enggau laki ke bepangan nya meh mina enti ba luar kami dua iya enda ulih bepegai jari takut ke temu orang takut ke peda orang tang kami dua iya selalu keluar makai sama. Sebenar iya seksa, chukup seksa bepangan begitu. Laban enggai ke orang nemu enti ka begulai pun mesti check in hotel udah nya siko-siko tambah ngagai hotel enda tau seretai nyadi tiap ujung minggu meh tuak Alex tu check in. Alex mega selalu ngambi ku pulai kereja nganjung ku kereja. Dua taun tuak Alex tu bepangan, sekali Alex tu madah ngagai aku iya ka bebini. Anchur! Sapa ati enda anchur? Ati ku maya nya chukup anchur. Nyamai ge parai ari ditinggalka Alex. Baka nama aku ngelaya Alex semalam nya? Ngasai amat aku malu iya tang Alex nadai malas. Iya ngenat aja. Aku nyu lelak diri, lalu Alex merap ku. Deh, deh, deh, deh anai nyape enda aku ninggalka dik. Aku mina bebini aja tang ati ku mina untuk dik. Aku enda meh ngelala indu nya sapa, aku disabung bala sida indai ku. Tang dek anai irau. Aku enda ninggal ke dek aku sayau ke dek. Senang mimit meh ati ku ninga Alex madah baka nya. Taja pen aku sebenar iya enda sanggup meda Alex bebini. Tapi aku rela kan aja, yang penting Alex enda ninggal ka aku. Agipun Alex madah iya enda sayau ke indu nya, nya meh aku enda irau. Alex baka nama minta ampun ngagai aku iya madah, Enti aku tu indu, sigi aku tu diambi iya ke bini. Tapi apai bulih buat, takdir bekata lain. Iya pun enggai ninggalka aku. Iya madah iya bebini nya mina laku nan iya aja laban maya nya umur iya udah tiga puluh taun, sida indai iya majak ngasuh iya bebini. Aku alu engkah syarat ngagai Alex, Iya enda tau bisi anak enggau indu nya. Alex setuju enggau aku. Udah nya maya pengerami Alex tu enggau indu nya, iya bisi ja ngasuh aku datai. Enda patut aku ka datai enti aku datai sigi dijangkam dijamah ku indu nya. Nyadi maya Alex ke kawin, maya pengerami dua indu nya, aku ngagai Langkawi, aku enggau bala kaban aku semua. Semalam malam aku tu nyabak, aku ngirup merindang diri empu. Alex pun narai reply chat aku laban iya pun benung sibuk semua. Asai ke ditingga orang parai ditingga ke pangan dirempu bebini au. Pulai ari Langkawi nya Alex ngambi ku ba airport. Nyamai bebini? Aku nanya iya. Biasa aja, ku saut iya. Aku tu agi ringat ka Alex tang Alex tu majak mujuk ku, nyium ku, nyium kening ku nyau lemah ga aku tu dipujuk iya. Ka penda terima ko ja meh utai udah nyadi amat meh Alex agi begulai ngaku nyadi tiap ujung minggu mesti kami dua Alex tu begulai aku enggai nemu nama alasan enggau bini iya yang penting Alex tu mesti tinduk enggau aku agi pun senang tu Alex tu laban bini iya kadang kadang kereja malam laban bini iya kan indu misi sampai dua malam bekenyak Alex enda pulai laban iya begulai enggau aku Bini iya mestilah bini iya ngiga iya. Gaji iya sapa ngasuh ngambi Alex ari aku. Diatu sepiklah baka ni asai aku, ku dalam ati aku. Nyadi antai Alex tu ka pulai, aku mesti ringat. Udah nya enda nyadi iya ka pulai. Nyadi udah nya empai bulih setaun baka nya, Alex enggau bini iya jadi. Sekali bini iya ngandung. Apa agi? Aku nganduklah. Laban iya enda nitihka syarat aku. Alex madah indai ka ucho. Iya nitih aja nama padah indai iya. Semua jaku indai iya sigi dititih sigi dikemana ke abih aku tu. Ha? Aku tu nadai perasaan ke? Aku tu nadai ati ke? Anang irau, aku tetap untuk dek. Aku tetap meri masa aku ngagai dek. Dek tetap numbur satu dalam ati ku. Ninga nya, aku lemah baru ga. Terima ku aja meh Alex, taja bisi anak. Walaupun ati ku tu pedih amat, kami dua Alex mega selalu bejalai ngagai Sabah. Iya ngemula ke bini iya, iya madah iya bisi kereja. Bahagia aja tu Alex tu. Alex madah ngagai aku, bini iya enda pandai main baka aku. Bini iya baka kayu, ku iya madah. Enda baka aku, request ga nama-nama aku ulih ngaga, pinta ja skill baka ni aku ulih ngaga aku ulih nunai ke nama utai padah Alex nya. Agi pun bini iya nentuka ngaga utai nya ko Alex madah bisi ja alasan iya enti Alex tu ka. Nyadi nya kebuah Alex tu makin sayauka aku. Bini iya mega, Alex madah enda pandai ngintu diri, enda nemu nganta semua. Macam-macam meh padah Alex tu, Alex tu bejai ke bini iya ba aku. Alex mega kala meli jam harga beratus-ratus ngagai aku maya anniversary kami dua iya. Tapi bini iya nadai pen Alex meli hadiah ngagai iya. Dini enda aku tu ngasai aku menang, aku la juara. Ya, aku tu sigi laki mina aku nadai utai orang indu aja, tapi aku tu jauh menang ari bini iya. Walaupun Alex enda jadi ngaku tang ati Alex mina untuk aku. Alex mega kala mai aku pulai ngagai rumah iya maya bini enggau anak iya pulai ke rumah panchai. Udah nya, kami dua Alex main ba tilam duai bini iya. Gaji iya nya. Tapi diatu Alex nya nyau nadai masa agi enggau aku diatu. Mimi mimit iya madah ngagai aku sibuk nganjung anak ku tu nganjung anak ku nya. Masa untuk aku udah nadai agi. Betemu pun dalam dua minggu sekali baka nya. Aku belama ke ngundang iya. Enti enda iya sigi nadai masa ka betemu enggau aku. Aku tu sebenar iya bisi ati ka madah ngagai bini iya. ngambi seduai iya sarak. Ngambi Alex empu aku aja. Udah chukup meh aku meri seduai iya masa lapan taun tu kena seduai iya bahagia. Indu nya udah ngambi kebahagiaan aku. Baru-baru tu tadi, maya aku pulai kereja, aku madah ke kita. Aku meda mayuh selipa ba luar rumah aku. Bisi dua buah kereta enda dikelala. Ari luar aja aku udah ninga Mayuh nembiak. Ragak aja sida iya. Tama aja aku. Indai ku alu madah. Ne udah datai iya. Tu anak aku ke nombor tiga wai. Peda ku bala ibu aya bisi nembiak. Peda ku siku indu nya asai ke ngelala aku. Tu bala mak chang. Laban kitai ke jarang pulai menua. Agi pun ibu ditu ngugi ke orang iya pun jarang pulai menua. Nyadi ibu ditu ake ke menduai diri madik. Tu bala anak sida iya ke mimit tu uchu sida iya. Sekali aku meda indu siku benung mangku anak iya, aku ngelala mah indu nya. Nya bini Alex. Melut leka mata aku, orang ke paling dibenchi aku ngelama tu depan mata aku tama ngagai rumah aku. Aku ngaga derimpun senyum aja, udah nya aku lalu tama ngagai bilik aku. Aku terus whatsapp ngagai Alex, aku madahka iya, Orang ke paling enggai peda aku ngelama tu bala aku empu. Udah nya tu Alex tu lebih bejimat-jimat agi enggai ke temu bala ke meduai agi. Nyau ngasuh Alex tu makin hari makin jauh ari aku. Pedih ge ati aku tu meda Alex baka nya. Aku tu nyau asai ke gila gaga Alex baka tu. Diatu ko madah ngagai kita tumu-tumu pagi aku tu udah baka orang gila orang psycho ke apa aku tu. Aku nurun pagi-pagi udah nya aku ngagai school anak Alex. Laban aku ka meda Alex. Aku mega nemu kadang-kadang Alex nya nganjung anak iya enggau bini iya. Aku meda magang. Ngelama tu iya madah iya enda bahagia enggau bini iya. Iya madah bini iya tu nya tu nya iya menyat bini iya. Tapi peda aku baka bahagia aja. Nyadi baka ni ke runding kita. Nama salah aku tu? Alex udah janji ngaku iya sayauka aku tapi diatu iya lebih milih indu nyarai aku dini janji iya suba. Salahka aku nuntut janji ku? Salahka aku laban aku tu nyadi laki? Nama aku tu narai perasaan ka? Enti kita nyadi aku baka ni ke runding kita? Nama patut digaga kita?